Бүген безнең редакциябезгә хөрмәтле кунагыбыз, Көмеш кыңгырау газетасында озак еллар баш редактор булып эшләгән Факил Сафин килеп керде. Сез Көмеш кыңгырауны бит инде иң яхшы белгән шәхесләрнең берсе, шулай бит? Сез менә кая гына барсагыз да, аның турында беркайчан да онытмыйсыз, һәрвакыт искә алып торасыз. Без сезгә шуның өчен аерым рәхмәт әйтәбез. Һәм менә бүгенге көндә дә сез аның халәте белән, көнкүреше белән битараф түгел. Менә газетаның кайсы ягы сезгә бигрәк тә ошый микән? Менә шул турыда да сөйләп узыгыз әле безнең хәбәрчеләребезгә. Исәнмесез, рәхмәт, менә сез чакырып менә шундый интервью алуыгызга. Чыннан да мин менә Көмеш кыңгырау гәзитеннән аерыла алмыйм. Әле минем үземнең күңел халәте буенча да инде физик яктан да хәтта ничектер менә Көмеш кыңгыраудан аерылып китеп булмый. Күрәсең инде ул минем күңелемә нык кергән. Һәм тагы бер сәбәп бар. Мин кайда гына барсам да көмеш кыңгырауны күтәреп йөрим. Балаларга күрсәтәм, бигрәк тә балалар белән күп очрашабыз бит инде. Без бит язучылар, әдәбиятның киләчәген кайгыртабыз һәм үзебезгә алмаш әзерлибез. Менә шушы яктан караганда, шушы хасият инде безгә бигрәк тә көмеш кыңгырау аша без талантлы балаларны эзлибез. Һәм инде әгәр дә чак кына бер бала табыла икән, әле менә күптән түгел Мамадыш районының Олыяз авылында булдык. Без инде, әлбәттә, көмеш кыңгырауга язылдыңмы, көмеш кыңгырау белән элемтә тотасыңмы, көмеш кыңгырауга язганнарың җибәр дип, аларга көмеш кыңгырау гәетләре тотторып, үзебезгә күрәсең инде бер яңа Ашыш ясыйбыз шушы һәм үзебезгә алмаш әзерләүдә. Менә көмеш кыңгырауның иң беренче минем өчен э, иң кирәкле өлеше аның үзебезгә алмаш әзерләүдә. Ә инде көмеш кыңгырау газетасы ул бик эчтәлекле газета, балалар өчен ул заманча, аның редакциясендә бит инде яшь көчләр эшли хәзер инде. Элегрәк инде без карт кешеләр идек, хәзер инде ул бик нык яшәрде һәм инде менә шул заманчалык белән үзенә җәлеп итә. Мин үземә дә ниндидер мәктәп үтәм, көмеш кыңгырауны карап, укып, чөнки хәзер инде журналистикага да таләпләр башка төрле һәм балалар өчен язылган материалларга да. Менә ул яктан кызыклы. Бер нәрсә үзгәрми, анда балалар язмалары һаман да күп урын алып тора. Без инде балаларны ничектер фикер йөртергә, кулларын ныгытырга, язарга өйрәтү мәктәбе булып тора Көмеш кыңгырау. Вакил абый, хәбәрчеләребезгә карата булган теләкләрегезне дә җиткерегез әле. Инде Көмеш кыңгырау газетасының хәбәрчесе дәрәҗәсенә җиткән шундый балалар бар икән, бу инде Алар өчен дә зур дәрәҗә, газетаның да зур уңышы редакциянең. Мин инде аларны менә шул көмеш кыңгыраудан аерылмыйча, көмеш кыңгырауда зур тәҗрибә туплап, киләчәктә инде татар мәтбугатында, татар әдәбиятында урын алырлык яшь көчләр үсеп җитүен телим. Ә инде кем әдәбиятка, кем журналистикага китми, әлбәттә инде алар бик күп булачак. Алар менә мин хәзер менә кайда барсам да көмеш кыңгырау дисәм, Кинәт күтәрелеп китеп, без бит көмеш кыңгырауны укып үскән буын дип әйтеп торалар икән. Димәк, инде алар буш буын түгел, аларның күңелләре, димәк, якты, алар киләчәккә өмет белән яшиләр. Мин инде менә шундый буыннар, шундый кешеләр күп булуын телим.